Günüňiz aýdyň dostlar, sagaman oturanmysyňyz? Bu gün ýene Eskişehiriň aýlanyp bilinjek, görüp bilinjek ýerlerini görkezmäge çalyşaryn. Ýanymda Ema-da bar, Hajar. Eýýäm ol alşyberiş etmäge başlady. Bazara aýlanýas size häzirlikçe bazaryň içini görkezeýin, soňra-da ýene nirelerini görüp bolýar, nirelerde aýlanyp bolýar, ýuwaş-ýuwaşdan görkezmäge çalyşaryn. Biz bilen galyň! Aha. Ýuka nämeler? Göndür diýip umyt etýän. Eski şäheriň iň meşhur belli ýerlerinden biri SS çarşysy, SS bazary diýseňem bolýar. Gymmat däl bahalar ýüz TL, ýüz elli TL-den çaga eşikleri, üç ýüz TL-den ine komplekt eşiklerem bar, üstaşak. Hawa, iki ýüz elli TL-den. Üç ýüz TL, gowy ekeni. Çykanda ýa daşary howpda çykanda bolsa. Dört ýüz otuz TL on dollar bolýar, üç ýüz TL-de näçe bolýar? Ýedi dollar, alty dollar. Bäş ýüz TL. Bozulypdyr-da, şu gowy ekeni. Sen şu daş wow dämi gaýtam. Agajyny alýaň eliňe. İçinde tamam. Hawa bardyr görjek mana kän. 125 al.
Yok kalmadı. Öňde mi? Sag ol. Şeýle edýän. Bäräm gezmäne gowy ýer nemesi. Ee, islendik zat tap bolýar. Alyp bolýar. Köp işleň şaýda bitýär. Ýaň biraz öňünçä neme etdik, banka sap açdyrdyk, zat etdik. Ýenedem e-döwletiň bärde e-döwletiň paroly gerekdi. Şu parol almana geldik. Hemme zat şu ýerde bitýär. Islendik bankyň şahansasy ýa ýene ýaňky ýaly işjeň zatlaryny şu töwerekden bitirip bolýar. Tramwaýyň duralgasyna-da SS diýilýär, SS çarşy. Ýaňky birinji gap başlaryň dükandan şu zatlary aldyk. Içinde çemçe, ýene eýle-beýle ulanylýan öý goşlary bar. Hemmesiniň jem bahasy on dollar boldy. On dollardan geçende-de ýaňky dört ýüz näçe boldy? Aý, bolýa on bir dollar diýeli, şolar ýalyrak boldy. Hemmesi jemläpmi. Şeýle-de bir sumka aldy. Näme? Çantaý. Çantaý. Çantaý diýýär biziň irkiler. Näme? Näçedi? 165. 165 bolsa 4 dollar bolýa. Dollar biz gelenimiz bäri ýenedem ýuwaşjadan galýa. Dollar eger-de lira aljak bolsaň 42 bitin ondan dokuz, kyrk iki nokat dokuz TLň bir dollary bolupdyr. E özüň dollar aljak bolsaň kyrk üç bitin ondan dört, kyrk üç ýarym. Eger-de dollar gerek bolsa kyrk üç ýarymdan alyp bolýar. Gowja gymmatlapdyr. Bu SS bazaryň bu köçesinde esasan gurymişler ýa ýene şoňa mezeş zatlar, egneşikler zatlar bar. Esasanam arzan zatlar satylýar. Beýleki uly ýola çyksak SS tramwaý ýolunyň ugruna çyksak o taýda brendler, Ýene şoňa meýleş zatlar satylýar esasanam. Häzir şeýle geçeliň. Ine bu köçede ýaňky tramwaý ýolunyň ury esasy nemeler bar, brendler, zatlar. Balykçy.
Ýüz elli bar aýtdy.
Gökjekaýa ýaýyny dört ýüz TL diýýär kilogram. Kaç TL ýapýar abla? Ýigrimi lira.

Şypsan daýza köçede şeýle bugdaý ýalak neme satýar, ýigrimi TLden, o-da elli sent bolýa. Ýarym dollar. Irden çykamyzda howa ep-esli sowukdy, häzir howa gowy maýlady. Indi men nemede, Gürjüstanda wagtym maýdanoz döneri. Halapdym Türkiýäniň markasy maýdanoz döner. Bu güni aýyň ýedisi bilemok açylyşamy nämesine kampaniýa bar ekeni arzanladyş. Bir alana ikinji mugt diýä. Hany tagamyny barlap göreli. Türkiýäniň maýdanoz döneri näýelek. Biz dürüm sargadyk. Iki sanaga maýran jemi iki ýüz kyrk TL. Olam ortalama bäş ýarym dollar bolýar. Anana bize işdämiz açyk bolsun. Häzir biz birazdan Şem müzeýine barýas. Eski şäheriň iň owadan ýerlerinden biri. Bäriniň adyny-da Odun bazary sanat merkezi diýilýär. Köne jaýlar zatlar bilen owadanja mahalla. Mähelle. Ha? Hawa. Owadanja ýerler eken aýlanmak üçin esasy agşamara zat belki Has adam kän bolýan bolup biler. Basmadyk ýerim ýokmy şu gün? Düýn öň onlukda ýagyş ýagtdy, nirä barsaň suw. Her gezek kamera seredip ýok, öňüme seretmän aýagym ýerýär. Iki ýüz elli TL diýen. Bäş ýarym dollar bolýan. Alty dollara ýakyn. Meň bärde iň gowy gören zadym Ştaýnyň jaýlarynyň reňki, ala-mula, ala-widr. Köçeleriniň arassalygy, gaty arassa. Ýollar daşdan. daşly ýollar. Bärde esasy irki irki döwrüň zatlary ýeneler bar, muzeýler bar. Häzir welin biz Şem muzeýine barýas. Şem muzeýiniň içini aýlanyp göreliň nämeler bar. Wax muzeýem Şem muzeýi giriş. Şem muzeýine geldik ýöne gapydan salmadylar. Nagt pul töläp bolanok diýýär hökman kartdan tölemeli. Karta menä edil şu gün gidip banka bardyk kart açdyrmaga. Hasabymyzy açdyrdyk ýöne elimizde kartymyz ýok. Indiki gezek näme edeýin? Ýöne gaty göresim geldi, giresim geldi, maslahat berdi dostumyň biri. Şem muzeýinde näme bar esasy? Näme bar? Heýkeller bar şemden ýasalan. Şu taýdan çalaja görkezjek bolaýyn. Ana, Erteki galasy diýip bir. Galaba. Şo gala gelmek üçin görmedik günümiz galmady. Awtobusa münmeli bolduk, sebäbi häli tramwaý gelenok ekeni. Bilemok, iň eski şäheriň meşhur ýerlerinden biri. Ýöne näme üçin bärde tramwaý ýa-da başga näme ýok. Awtobusam. Hiç kim oň deňine düşmedi diýip göni geç gitdi. Bizem aýtmalyny zatlaryny kän bir neme etmedik. Her ostanowkada beýleki ýerlerdäki ýaly duralga durýandyr diýip pikir etdik. Her ostanowkada, her duralgada durýandyr diýip pikir etdik. Edil onuň ýanynadam şeýle neme bar. Eskişehir futbol klubunyň stadiony. Haýwanat bakjasyny görelimi?
En sevdiğim. Hayvanat bahçesi.
Saat dörtte kapanıyor. Dörtte kapanıyor.
Hayvanat bahçesi. Ha 20 dakika. Tamam o zaman. Sağ ol. Gijä galypdyrys dörtde ýapylýar diýýär näme? Sen gowy däldigine sen karar berýäňmi, men karar berýänmi? Sen. Gülýalak. Näme soraryna surat alyp görkezeyinmi ýa? sen gowy däli pikir etseň gowy däl ýalak bolar. Üstüni ýapypdyrlar ha, Nuhuň gämisi bar ha. Hawa al sen aýtdyňa şu gämem barmy diýdiňä. Ana Nuhuň gämisi. Nuhuň gämisi bardy. Nuhuň gämisini hem göreli diýipdik. Bilýänsiňiz Nuh pygamberiň gämisi dünýäni halas etmek üçin dünýäni suw alýar diýýärmi näme şondan. Hemme ähli jandarlary, zatlary, eneleri ýör e, gidelim diýip hersinden köpelmek üçin birini ikisini şon ýaly alyp gidipdir. Şo gämisiniň bir nemesi bardy ýöne olam Üsti ýapyk duran ekeni. Tarapdan has gowy görünýär eken. Anada Erteki galasy, Masal şatosy diýýär türkçede. Suwuň içinde guwlar bar eken. My girlfriend is beautiful, beautiful. Beautiful Biu biu beautiful. Ene-de Ertekiler galasy. Biraz kölegä düşýär-de günüň şöhlesinden. Özi bärde gözüň bilen görseň has owadan. Hakyky Ertekilerdäki ýaly. Kraliçedem-ä bärde biz Masal şatosyndan Kimi halas etmäne barýas? Kraliçäň özi barda. Bäý beýle baksaň kölege bolmaýa. Güneşjeniň zähne kölege bolýa. Ol öňünden has owadanly bolýan şu wagt. Surata düşüp bilemzok. Nä elek görünýä görkezeýin. Bärak syş. Göni ýaňky ýerden syşkaý göni.

Tä ýazylgydy neme mangal zat bolanok diýip ýöne mangal bolmanadam top zat alyp gelip şu taýyk geçip oýnasaň zat sen giň meýdança adam gaty arassa ýer ekeni we bärik girmesi mut neme girmesi onuň zat bar aňyrda haýwanat bakjasy bar haýwanat bakjasynda bilemok näçe bermeliligini agzyndaky garagolam aýtdy bilemok diýdi. Şadyt ýüz ýigrimi alty salam bolýa. Sumka sakasym gelýä mena. Tutsam syrak zat tapsam. 50 TL. 1 dollardan sähel geçýä. Şular ýaly açarlyk. Açara dakylýanlar. Ronaldo bar eken. Messi ýok Messiňkinde. Ha? Super Mario mı? Şu nirden aldyň? Ana. Sen al şuny da alasyň gelse. Holodilnikde ýa näme ýelmen ýere öýde zatda demre ýelmek goýulýan magnitlyja. Gelişimizden zat alyp başladyk şoň üçinem ilki wideo almanam ýatdan çykarypdyryn. Her üçünji güni bärde bazar bolýar. Irden saat 8-den agşam 6-a çenlimi şolar ýaly ýagdaýda. O bazaryň içinem bir azajyk görkezilişimden görkezeýin. Bu näme? Ajdarha. Näme? Hažžykmy, zemzemmi? Biraz gijräge galdyk, ýapylyp dur bazar. Eger-de irräk gelen bolsak, has gowy neme görüp bilerdik almak üçin.

Görünmediň a. Bolýa. Sag boluň. Saglykda görşeliň. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.